ZRAEC nih khuami pakhat cu thah dingin biakhiahnak an tuahpiak. East Lairam Tedim peng Tuithang khua ah khuasiami kap lianmang cu a luanciami zarh i thah a tongmi pau ngeihmang case ruangah an tlaih i thah dingin bia an khiahpiak kong Zomi Revolutionary Army Issuan comment ZRAEC nih Pur hleili ah an thanh. ZRA EC nih cu nupur nikua ah Zome National Worker a simi pa Pau Ngeih Mang thah a tonmi kong he pehtlai in Zome National Army, ZNA, phu he pehtlaihnak a ngeimi hna cu a rannak in kan hlathlai hna i Pu Cin Za Khup fapa Tuithang khuami Kap Lian Mang cu khuachung ah kan tlaih khawh. Cu hnu ah sual phawtnak a ngan bikmi thah dingin bia kan khiahpiak tiah an thanh. Cun ZRAEC nih Zomi miphun hna chung in hriamtlai phu pakhat lawng um ding timi phunglam kan ngeih i Zomi National Army, ZNA, nih hriamtlai phu thar an dirhmi ruangah hin kan lung a ṭha hrimhrim lo. ZNA nih hin pa pau ngeihmang an thah i anmah nih kanmah hlanah thisen chuak dingin an cawlcangh hmasa. Cucaah ZNA phu chungtel pawl he anmah he pehtlaihnak a ngeimi paoh cu pehzul in hrimnak kan pek hna lai tiah an thanh chih. Suasang khua mipa Pau Ngeih Mang cu Purnikua ah khan Tedim peng Suasang khua in Tungzang khua ah a tlawng i a kir lei ah an min hngalh rih lomi phu pakhat nih an veh i an thah. Cu hnu ah Purnisha zinglei suimilam pakhat hrawng ah khan Suasang khua i a umnak inn ah khuami nih a ruak an vunpi. Hi kong he pehtlai in Zomi National Army, ZNA, nih Purnisha ah cathanh an chuah i ZRAEC lei in Joshua Zomi nih a langhtermi ZNA nih Pa Mang an thah tiin sual a kan thawtmi hi hlathlainak kan tuah dih i kanmah silo Kannih cu Pa mangtha a tonmi kha ral hmai kan kal dingmi chun ni a si. Ralei cawlcanghnak he pehtlai in kan i dinh ni a si i kan keem ah kan i dinh hna lio a si. Cucaah hi kong he hin pehtlaihnak zeihmanh kan ngei lo. Pa Mang hi ZRAEC a dirhkamhtu le thazaang a petu pakhat a si i ZNA kan dirh hlan zongah khan hmunkhat te ah a ei ṭimi le a umkal ṭimi kan hawikom ṭha pakhat zong a si. Kan hawikom minung pakhat cungah atu bantukin nunnak lak tiang cu thil si kho a si lo tiah an thanh. Zomi National Army, ZNA, cu Zomi Revolutionary Army, ZRAEC, hruaitu pawl rianṭuan ning le cawlcangh ning duh loin thonghnih kul le ruk vaupi ni sarih ah khan ZRAEC in a chuakmi phu pakhat an si kong an thanh i Tedim peng chungah hrambunh in a cawlcangh cuahmah vemi hriamtlai phu pakhat an si. Zomi Revolutionary Army, ZRAEC, cu Myanmar ralhrang he hmunkhat ah rianṭuanmi le hmunkhat ah raldomi an si. Israel ram ah kan hnu thla chungah ralhrang in minung hleili an nunnak liam in minung hlei nga leng hliam tuar. Israel ram ah kan hnu biangrei thlapthla chungah khan ralhrang hriam an kahnak le cunglei kahnak ruangah nu paruk tel in sualnak ngeilo tual chungmi hleili an nunnak a liam tiah Women for Justice nih Pur hleikua an thanh. Thawhnih kul ruk biangrei thlep-thla chungah ralhrang hriamngan le cunglei kahnak ruangah sualnak ngei lo tual chungmi nu paruk an nunnak a liam. Cun ralhrang hriamngan kahnak ruangah sualnak ngei lo tual chungmi pa pakhat nunnak a liam. Minung panga nih hliam an tuar, cun ralhrang cunglei kahnak ruangah pa pasarih an nunnak a liam i minung hleihnih hrawng nih hliamhma an tuar tiah an langhter. Women for Justice cu Israel ram le Sagaing ramṭhen chungah nuhrin covo buar in le a phunphun in hrem le namneh a tongmi nu pawl an thinlung a dam khawh nakhnga a hnemtu le bawmchantu phu an si. Executive Member LADC Pu Atc Lalthawmliana Decision Department zohkhenhtu le Lawngtlai District Merchants Association tonnak ngei Thonghnih kul ruk pur hleiruk zanlei suimilam pahnih ah Lawngtlai District chungah phungning in chawletnak kalpi si khawhnak ding le ngunkhuai lak kongkau Executive Member LADC Pu etc. Lalthawmliana, Taxation Department, LADC zohkhenhtu le Lawngtlai District Merchants Association hna tonnak an ngei. Pu Echisila Thawmliana nih cun state chung statetleng foreign in chawlet nih tax felfai in an pek ning ding le GST register felfai in an ngeih a herh kong document deu hmang in chawletnak kalpi an ton tawn i a theih kong cozah le chawletmi nih harsatnak an tonmi silhnalh a si khawh nakhnga an hmalak cuahmah mi a chim fian. Hi harsatnak an ngeihmi silhnalh dingah cuankhatnak chia kan ngeih i canlak khat a herh phung loin chawletnak kalpi kongkau ah LADC cozah nih hma a lak cuahmah tiah a chim. Foreign in phung ning lo chawlehnak phih a si khawh nakhnga Taxation Department LADC nih cun a si khawh chung aa zuam cuahmah.

Pu Si Hrang Ṭhiang a Sport Department EM nih arm wrestling le boxing ah teinak hmu biaruahpi. Thonghnih kul le ruk pur hleisariah Executive Member LADC Pu Si Hrang Ṭhiang a Sport Department zohkhenhtu nih arm wrestling le boxing ah teinak hmumi hna a rum ah lensawm in lawmhpinak lakphak dinnak le biaruahnak caan an ngei. Pu Si Hrang Ṭhiang nih cun nai cikua Lawngtlai District ah kan zaangcelh mi hi Lawngtlai District lawng silo Mizoram caah aa thawh teinak hmu in medal tiang nan tlunpi hi lunglawmh awk ngai a si. Kan zaangcelh mi hlawhtlinnak phen ah hin hruaitu teima mi an um ti a fiang. Hruaitu hna an i pekchanhnak hi lunglawmh awk ngai a si tiah a chim.

MSSC Mizoram Inter-District Championship thonghnih kul le ruk ei zawl i Pur ni kua tiang tuahmi ah LADC tang SYS Boxing Academy simi boxer pasarih ah pathum drop an si i pali nih medal an tlunpi. Cu hna cu pakhatnak Manase Lalpek Hlu ah gold medal, Sub Junior, Pahnihnak, Betsy le Rotluangi Junior Girls gold medal kg sawm nga le pahnih. Pathumnak, Chunnaih Kilo silver medal sub-junior girls kg sawm nga le pahnih. Palinak, James Lamalsawma Junior Boys bronze medal kg sawm nga le pahnih hna an si. Hi hna hi Pu Tisil Ramculova kawt hruainak in kalmi an si. Farkawn Joint yma nih ralzaam caah phunglam tuah, India ram Mizoram State Champhai District Farkawn khua ah Chin State in ralzaam in a ummi hna caah ralzaam i ṭhithruainak le ralzaam zulh ding phunglam hna cu Farkawn Joint yma nih an tuahpiakmi hna kong thonghnih kul ruk pur hleikua ah thawng kan thei. Farkawnzaw in yma nih ralzam i ṭhithruainak le zulhding phunglam an sermi hna cu pakhatnak, Pathian ni ah rianṭuan le zaanglek nomhseih kham a si, pahnihnak, chiatawnh thil a si lo cun Pathian ni ah luh le chuah kham a si, pathumnak, Pathian ni zing ah ralzam nih anmah tein Sunday School kai kham a si.

Palinak, rit buin lirthei khalh kham a si. Panganak, baithur tuk, hnachet tukmi khuachung ah khalh kham a si. Ramvah kongkau, pakhatnak, Farkawn ram chungah ralzaam nih meithal hmangin ramvah le rap chiah kham a si. Pahnihnak, Farkawn ram chung tiva ah tizu, ngacel hna, dainamaw le siivai hmangin tlaih kham a si. Pathumnak, meithal ser kham a si. Khuachung ah buainak tuahmi paoh cu CNF ah pek an si zungzal lai. Anmah ding tein cawnak an kalpi ding si lo. Khuachung ah Mizo holh lo cu holh dang hman lo ding, dawr tuah lo ding, Farkawn khua in a pem chuak cangmi hna Farkawn khua ah um ṭhan khawh a si ti lo. Tualchungmi nih lo an i thim hlan ahcun ralzam nih lo thim khawh a si lo. Farkawn khuachung ah anmah phung in ṭhitum a ngah lo, minung pahra nak tam tohawng a ngah lo. Hi nih hin chiatni ṭhatni a huap lai lo. Anmah bing tein fellowship tuah a ngah lo. Ralzaam Farkawn khuachung tan ding paoh nih Farkawn Joint yma Secretary sinah report pek ding. Pa nih Kawl hi fenh buin khuachung ah a lengvak lai lo. Rit buin khuachung ah lenchuah le chawhvah a ngah lo. Zan suimilam pahra hnu ah a herh taktakmi thil a si lo cun chuah lo ding. A herh tukmi thil a si cun Joint yma OB chimh ding a si. Aa hlawhfami nih hlawhfa latu sinin an ṭuanmi hlawh dahlo zeihmanh an i ruahchan ding a si lo. Nu nih taksa diriamnak hoih in harsatnak an ngeih ahcun Joint yma sinah an chim hmasat ding a si. Branch dang hmun ram ah an i ṭhial ding a si ahcun branch theihpinak lai in an umnak ding branch ah an pek ding a si ti hna hi an si. Mizoram ah Rajya Sabha member caah Ke Lal Tluang Kim a thim a si. Mizoram State caah cozah tlai lio Zoram People's Movement candidate Ke Lal Tluang Kima cu Mizoram Rajya Sabha seat umchun caah thim a si. ZPM candidate nih hin vote sawm thum le paruk tlakmi ah votes kul le kua a hmuh caah amah zuamcawhtu Mizo National Front candidate Zothan Sangi cu a tei.

Ke Lal Tluang Kima nih vote thla sawm thum le paruk ah vote kul le ruk a hmuh. Vote sawm li umnak ah BJP mla pahnih le Congress mla pakhat cu vote an thla lo. Kan mla pakhat, Wchuan Oma cu damlonak ruangah aa tel kho lo. State Election Official sinah home vote ding kan hal i asinain an kan cohlanpiak lo tiah a chim. Kum thong hnih kul le ruk in thong hnih sawm thum le pahnih tiang Mizoram aiawh Rajya Shabha Member of Parliament si ding in Ke Lal Tluang Kima hi ram le miphun caah a si khawh chung in i zuam hram seh tiah zpm nih an chim. Pu Si Ral Muan Thanga Chairman LADC nih DC le ma Minister Pu Si Ral Sawlvunga tong in LADC thil biapi ceihpi. Thawngnih kul ruk pur hleikaw ah Pu Si Ral Muan Thanga Chairman LADC nih DC le ma Minister Pu Si Ral Sawlvungan tong in LADC thil biapi hna le session ah Phung Pascia Gazette lo kongkau a ceihpi. Pu Sidal Muanthanga nih cun LADC cozah le state cozah ṭuankhatnak chia a um peng hi kan duh. DC le yma Minister Pu Cyril Sawirunga sin ahhin LADC bill pending pehzulh piak dingin a nawl. LADC nih administration ṭha le felfai in a fangson khawhnak Phungchir in Sisum ah Bill Pass a si tawn. Kum thonghnih kul le hnih Pass cia tutiang gazech si lo caah Administration fakpi in a hnorsuan caah Administration felfai duh in a kal khawh nakhnga Bill pending um lo le gazech piak ding in a nawl i DC le MA Minister nih a rianrnnak in hmalak a timh kong a chim. Governor of Mizoram sin zongah LADC nih bill a pat ciangmi vialte gazage pek dingin ca tial in a pek fawn. Tutan thawng kan thanhmi cu khavel khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm, hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.